Anto awor aki nos ta ban dive mesora cu nos topico cu ta gun. E palabra gun. Ora bo tende e palabra gun, kico ta bini dilanti? Paso nos a busca hopi tambe e palabra aki tin un nificacion na papiamento cu ta, bo sa, specificamente indica kico e palabra gun aki ta para p'e. Rochelle, abo ke bo ke splica nos un tiki? Bon, si nos papia di gunnen, eigenlijk ta un cos cu nos a purba busca pa nos hanja e. Pasá e splikashon ei of un palabra na papiamentu nos sa ku no tin, e no ta eksistí, e ta algu tambe èigelik ku bo no por pigpoint. Anto mi ta kere ta si ta hasiel e difísil tambe den otro idioma pa bo haña realmente un tradukshon één òp één pa bo bisa esaki ta loke e ta nifiká. Pero ora nos ta papia di geunen, algu ku a yega serka ku nos a bisa hey nos por papia, nos por usa e seña un tiki pa manera splika e idea tras di geunen, ta hecho ku bo ta konsedé un otro òf ku bo ta. considerá un otro den. Correcto.
Bo a splic'é bon manera bo ta considerá un otro den un cierto posicion. Bo ta considerá un otro pa por drenta den e situacion ei. Pa yud'é, pa bai dilanti. Pa bai dilanti, correcto. Anto tur, no, no necesariamente abo mester por yud'é bai dilanti, por hon e deseo di bo curason ta. pa e bai dilanti. Bo ta konsede felisidat. Bo ta konsede e hende mes un kos ku bo ta konsede bo mes. Right? Esei ya ami ta heba bai en deeper level esei no. Si, bon, bon, wak, ami si ta kere. Pasobra tin mim bo por konsede un hende, pero no mesora ainda bo ta konsede tur kos ku abo mes ta deseá pa bo mes. Awor warda, si nos ta papia di konsede, di komi, di komi ke paraketa promé ku nos drenta einan, hopi biaha nos papia di gunnen, e ta un kos ku nos ta Mara tambe na nos cultura, na nos hende, na e e yu di Corsou cu somehow no ta gun su mes hende. Nos ta mirele den ehempelnan cu ta keda tuma por ehempel den cumpramentu nan ta bisa bo yu di Corsou ta abri un toco y banda nan nuenan ta cumpra cos e calle tur hende ta bay e chines, e portugues, e E men e arabir e whatever rasa cu ta bezig ta haci negoshi, awor mi tin cu bisa cu nos no ta hopi cu ta haci negoshi, pero ora bo mira un yuritera cu ke haci negoshi cu bo ta bisa bo mes hendenan unda nan ta, un stranhero ta bini logra riba bo isla e yuitera mes cu ke logra ke men, ora nos papia DJ mi ta kere ta bon pa nos para ketu tambe pa pe oyente tambe of bo sa pues nan cu ta sigui nos tambe haya un idea mane dikon nos ta para ketu ne topico aki. Sí, dikon de fakto nos ta para kiet un e tópiko aki? Pasobra mi ta kere e ta algu e ta mará un tiki den nos kultura. Anto hopi bia bo ta sinti manera hendenan ta trese dilanti, por ehèmpel, mi a habri un negoshi, mi ta ivitá tur mi primanan, tur tur amigunan di mi. Anto tin hende a yega bisa bo tin be asta no bo un estranhero, un hende ku no ta amigu ku bo, un hende straño por bira bo kliente hopi mas lié Cu tur bo amiganan, kema e ora e cliente cu ta hende straño a cumpra cos dies bia cerca bo, ainda bo amiganan ta sinta ta wak manera. No, lego maña esei nan ta pidi bo korting. Corecto. Ey, Lego abo maña bo cu nan ta bai next sinta ta level. wak, sinta ta wak si nan ta bin bo luga, nan ta busa bo, ok, Queenie mi ta bin, pero ki bo tin pa mi? Bo, mi ta Prijs di haña famia, prijs prijs di di famia, famia, namin prijs prijs di di amigo. famia.
Pero tog mi ta haña cu bosnan ta, bosnan a coge algun ehempel riba e parti, ban bisa baha habri un negoshi, anto si bo ta wordo di gunsi of no, Dor di bo entorno. Mi gusta e palabra ei. Dor di bo entorno. Pero eigenlijk kon ta riba e base personal mes. Tin ora nos ta wak, Babia un negoshi pero tin hende tin ora serka no ta gun bo bai dilanti. Bo sa kon? Por ta baña un trabou ku masha dia bo tabata warda. Òf hopi hende ta mira bo ta yega na sierto kosnan anto tin hende ta bisa manera, Hum, Of hende ta envidia bo riba nada, no? P'esei hopi bianan ta bisa, ora bo ta mira hende ku un kos bon, no sa kiko el a pasa den dje p'e por yega na dje. Tin hende ta pasa strògelnan pisá, por ta bon ta mira. P'esei tin ora nan ta bisa, Trata tur hende mas bon ku bo por, wòr nos niun no ta santu, nos tur tin nos karakter, nos manera di ta, pero bo no sa kiko un hende ta pasa den dje hopi bia den su bida. Ami ta kere sigur siguramente ku Ora bo ta papia di guenmentu di hende, no ta fásil, pero si bo tin un sierto nivel di edukashon òf bo tin un sierto nivel di ya ba desaroyá bo mes hopi den e bida akí, bo sa ku nada ku un hende haña no ta bini fásil. Kemen di tur kos ku bo mira un persona tin cu e ta progresando, cu e ta logra, e ta bini di un caminda, di un trayectoria cu no ta facil pa yega eyna'nan. Ami ke para ketu na djei pasobra nos ta papia di, ora nos ta papia di genan, na mi pone asina, mi ta kere ta mara hopi na un palabra cu bo a menciona awor ei, Suheir, cu ta e contrali, cu ta e parti di envidia. Anto ta importante pa nos para ketu. Unda esaki a sali? Pasobra manera mi a menshoná mi ta mir'é komo algu si ku ta parti di ken nos ta. Pa pa dushi hende ku nos ta e ta parti di ken nos ta, anto bo ta purba para ketu i pensa, Unda esaki ta bini dilanti? Ke men kon el a drenta? Unda esaki a originá serka nos? I mi ta kere ku tin ora e ta bini di divishon ku a wòrdu kreá. Nos ta un pueblo ku a tòg yega huntu, wòrdu pon'é huntu riba Pita Baranka akí. Anto e proseso pa tene nos dividí, pa tene nos tòg tambe nos mes ku nos mes, siendo un kolektivo, pasobra si si bo wak nos den diferente manera nos ta bisa flavors, koló, tur sort di kos, pero ta nos. Anto e ta kuminsá den nos historia, kaminda nos ta bini di, Di diferente parti, di diferente kaminda. I di desigualdat den e historia ei. Anto desigualdat a kana e ori komo liña kòrá i si bo wak awe pasobra bo ta puntra bo mes, bon, ta ki dia ori e e kadenan akí ta kibra? Ki dia nos ta papia realmente di tende nos a yega na un punto manera ku Winnie ta bisa kaminda nos por wak otro, kaminda nos ke pa bai bon ku un otro, kaminda ku nos ta Konsiente ku e echo ku bai bon ku Queenie no ta kita nada di loke ku Dios tin pa ami, te men ku bo por wak un otro bai dilanti, anto sinti realmente kontentu p'e pasobra e bendishon di dje ei no ta mi bendishon, mi no ke su bendishon, pasobra mi sa ku esun ku tin pa mi ta di mi e tai tin mi nòmber ariba, te men e ta e ta kana yegi nan, e mester kana yegi nan, anto di un manera òf otro nos ta nos ta nos ta lanta kuné. E ta den famianan, bo ta ña bo ku tanchi tionan, awelanan, di ora mayornan mes ta kompará nan yunan ku ta pone ku bo sa, mucha ta lanta fe chikitu. E ta kuminsá fei nan. Mi ta kòrda mi tabata bisa mi wele ku a ki semper no, ora bo keda kompará, por ehèmpel, siña bon manera kende, siña bon manera kende, hasi bo bes manera, sin bo ke nan ta hinka e divishon ei fei chikinu. Dor di keda compará anto tambe mesun cos ora bo tin amiganan cu nan ta compará otro su yunan wak kende su yu si ta haci su bes hasta cosnan chikitu pero cu ya caba bo ta cuminsá bo bo bisa venená e mucha chikitu ey su manera di pensa buta cu por ta ta un aversion na e otro djis pa e comparamentu. Asina asina bo ta lanta cu un actitud cu bo ta bira hende grandi cu ta genuine nada bo a mira un biciña cumpra un auto Bo ta mane, Hm, kaminda por ta e besin ei tin ratu ta kore un outo bieu. Ah, bo si ta kambia di bo nan kada sinku aña. Esun biahi bo besin a di su dies aña. El a bira kumpra un outo nobo? Hm, ta kon bin, ta kiko. Dus eigenlik bo wak bon a ba papia wor ei over di, bo bisa bo a bai ach mas den historia di e parti divishon komo pueblo, komo kultura, komo rasa. Aba ku e ora ki ora ku bo ta lanta chikitu, e parti di komparashon. E kos ei ta kosnan ku mi tin masha kontra, mi ta hopi kontra di e parti kaminda. Ora alor bo tin mas ku un yu, bo ta yama bo ku mayornan tin ora ta kompará. Dikon bo no ta siña manera tal? Nos a traha den enseñansa, anto asta den skol e ta pasa. Sigur, sigur. Ora ku e dosente ta kohe ehèmpel di kende Si. Eh, bosa no ta mira kende den klas aki. E si ta si su bèst.
Paso, mi ta bisa ya, e ta, e ta nos realidat. Nos ta traha den enseñansa ke me ta parti di kos ku tin ora nos ke konsientisá. Paso papia no di Reset, realmente nos no ke, nos no ke skapa New Yende. Paso nos ke pone e lus ei, kamindanan ku nos tin ku ban pone pa nos ban ta mas konsiente, tende? Nos, e loke ku nos ta siendo aki e tin un efekto. Muchu mas leu ku nos mes ta pensa. Anto e e otro banda ku e ta hiba na dje, pasobra nos a papia di envidia, e ta hiba na un odio propio. Pasobra e echo ku eigenlik ami komo yu di tera no por wak un otro yu di tera sinti kontentu ku ta bai bon, Ergens e ta bisa algu di mi mes. Sowieso e ta bisa algu di e persona mes. E no tin nada di a ber ku e otro persona. Esei ta pa pone, pa prome. Na momento ku bo no ta hun, na momento ku bo no ta hun ta pasobra bo mes no ta dushi den bo, den bo vel realmente. Pasobra e ora ku mi ta sinta envidiá òf no hun un otro pa lokual ku mi ta mira òf lokual ku mi ta kere, ta pasobra deep down mi mes tin un problema ku mi mes realmente. Pasobra por ta bo no ta hun di bo mes òf bo no tin un zelfbeeld, bo no tin un zelfbeeld positivo di bo mes. Sabiendo cu abo por logra tur cos cu bo pone bo mente na dje, basta cu bo focus caminda bo, con e ta? Bo grass is greener, en bes di bo sinta wak e yerba ta mas berde cerca bo bisiñanan, muha di bo mas tantu. Muha di bo focus riba bo mes. Ami ta kere esei ta hopi importante pa bo siña focus riba bo mes. Pero mi kier a haci un pregunta awor-i over di con bin realmente nos ta ponendo atencion. Riba e parti di Hun bo a papia awe over di school tambe. Um, abo tin hopi molester, abo sa sinti hopi molester di e parti ey cu bo ta sinti cu tin hendenan hopi bia den den bo cercania cu bo ta sinti echt cu um no ta Hun bo? Abo tin last van e cos ey echt of bo ta un hende cu bo ta bisa um. Bo no sa sinti e of bo no ta worry.
Casi mi bisa mende fechi ki mi ta kere mi ta sufri cu asina tanto hende rondo di bo den un dado momento ora nan mira bo ta logra pero tambe tin be tur e dolornan cu bay yegui sinti patras di scherm pasobra mi ta hende y tambe den un cierto momento ora mi tin dolor mi por drumi yora inter anochi anto mi ta lanta make up mi cara anto mi ta banta mi ta bisa cu ini esaki ta un dia nobo let's do it. Cara na laira seguimos.
Mi ta cara na laira seguimos. Bo comprende anto tin be hende ta wak bo ora bo ta profila anto tin be hende ta puntra mane kuini bon ta sinti dolo nunka anto bon ta kai nunka anto si mi ta kai patra e scherm pero aki no tin pa mi kai mas siña dor di tur e hendenan ku no ta gun mi nai mas siña mi mes pa mi no kai dilanti e scherm mi ta kai patras tin be ei trasna mi ta hasi mi kos anto mi ta bin dilanti back fuerte dikon Esei mi ta tin ku hasi pa mi yunan, pasobra na un dado momentu nan ta chikitu, nan ta wak mi, nan ta pará ta stens riba mi. Anto mi ta pensa semper, Si mi kai, ken ta ei pa nan? Anto mi sa mi ta mira el netamente kontrali, pasobra mi ta pensa, Tin e bida aki, life is about. Anto e ta bai pasa ku nos tur. Si tin un kos ku mi ta kere ta importante pa nos siña nos yunan ta siña nan pèrdè. Anto nos ta biba tin ora ku e pensamentu òf ku e mentalidat ku bida ta about winning. Anto importante ta netamente pa nan mira bo kai, pa nan mira tambe i sa ku tende.

Mi no tabata hopi konsiente di dje te ku resientemente ku mi ta tin un eksperensha asina aki ku bo sa bo ta bo ta realisá ku hey hende riba nada kiba bo no hasi hende nada bo ta lanta tur dia bo ta hasi bo bes bo ta pusha bo ta kiko enton bo ta mira hende ku ta sera porta pa bo òf ta buska un manera di stroba bo eingelik ku kisas algu ku bo kere a logra algu ku bo kere a hasi kiba e ta algu ku mi tin wak bisa ku na e edat aki Lo mi no bisa mi edat, pero ku bo ta wòrdu konfrontá ku ei e ta eksistí, so mi ta kere ta un kos ku mi tabatin tiki siegu mes ku por ta eksistí. Bo sa, mi ta pensa, ai tur e no ta biba si bo no a bo ke menta a wèlta esei. Esei ela bisa, e tabat e ta tiki na hil. Mi eksperensha, mi a pone asin, mi eksperensha ku ne, ami ami no ta sinti ku segun mi tabata lanta, no. Mi no a sinti nunka, mi ta un hende ku ta traha duru pa loke nan ku mi tin, ke nan mi ta konsiderá tambe ku. Bo sa, nos a lanta ku e e mentalidat ei di trapa loke bo tin, keman mi ta mi no ta hende ku ta pidi hende fabor, mi no ta hende ku ta mester pa hende, keman mi ta trapa mi kosnan, keman mi ta kere kisas tambe por tambe no ta tin mester di hende yuda mi anto bo ta mira tambe pasobra esei tambe mi ke para ketu na chi. Ke eksperensha ku mi ta tin ultimo aki por ehèmpel bo ta mira hende ku no ta hènt bo pero bo ta mira tambe ora bo ta pasando dor di algu asina pa tin ora ta bunita pa nos para ketu na esei tambe. Cuantu hende den bo entorno, cuantu hende ta sali, ta kere den bo, ta keda pusha bo, ta keda bisa bo tende bo ta make it. Corecto. Keda cara na laira, keda haci bo best, keda haci bo trabao. Yes. Den bo cren.
Corecto. Den momentonan dificil cu bo mira ken ta bo hendenan, custer nan y tene nan cerca di bo. Pero viniendo back awor ey ora cu bo a bisa tin ora sin haci hende nada, pasobra e hopi bet asina no. Tin ora sin bo hasi hende nada, mind your own business, tin hende no ta gun bo gewoon. Paso e ta bai pa vibrashon tambe ku bo tin, ora bo yega. Tin ora ku bo tin un sierto lus ku bo ta kana yega kuné, bo tin un sierto aktitut, bo tin un sierto kos ku un hende, kos ku hende nunka no por masá, no por mishi kuné zomaar. Anto dor ku nan no ta komprondé di unda bo ta saka. E lokual ku nan ta mira ei, so tin ora ta lus, tin ora ta bòk, tin ora ta howèk, bo djis bo presensia, bo vibrashon mane bo a bisa wòrè. Anto nan ta bisa, nan sa ku esei ta algu intachabel, nan ta buska moda ta e ora ei di di ku nos ta bisa gèt bèk na bo òf dem òf puro moda di òf kier sa bo, esei ta un kerensia, pasobra no bueno no por kita noeno su bendishon, por ta awor aki bo por pone pia pa un hende kere ku hey, ha, m'a pone pia p'en logra. Pero e mundo aki ta drai un sistema, ami tin ami ta wende mi ta gaña pasobra ami ta wende uk mi tin masha miedu di karma pasobra mi a yega bibe. Anto p'esei ami ta un hende ku nunka mi no ta deseá un hende malu. Si mi por yuda un hende si ta den mi alkanse pa mi yuda un hende, sea na trabou, den bida privá, den mes ku límite e si. Pasobra si bo no por ta bira mas grandi bo sa tambe ku tin hende ku No tin límite. Ta Nan ta abusá di bo konfiansa. Takers will take. Ha, takers will take. Anto e geversnan, bo sa kaba si bo ta un gever. Pero e ta asina frapant pa mira. Hopi biaha bo sa Wak e ku bo kos ta ta ku keda dañá bo e den kos ta kaminda ku gewoon. hendenan ku bo ta bisa pero mi hasi niki nada. Pero e Dikon? kos ta pasobra bo ta outéntiko. E Ya. problema ta kada hende ta outéntiko riba nan mes. Anto na un dado momentu hende ta pensa tin bier ku hende tin yalusí òf nan no ta geun bo pasobra Por ta ta na hende no ta bira yalur riba bo pa kosnan material eh. E hende ta bira yalur riba bo pa kosnan de facto ku bo no por mishi kuné, ku no ta tangibel. E kosnan ei ta kosnan ku bo no por buta bo dede riba dje. Bo por asta yega i puntra un hende por ehèmpel, dikon bo no a hunnt tal persona? E no por ni duna bo un kontesta, e no por ni duna bo un un kontesta konkreto riba dje. Pasobra e mes no sa mes. Aho mi gusta su style.
Korekto, mi no gusta su style, pero tin mei ta un. refleho di su mes. Di loke e tin gana di ta. Anto simplemente por tabata un abilidad cu e no tin of un abilidad cu e no a logra desaroya ainda. Anto bo sa, mi ke mi ke mi ke hak en pasobra Quini a menciona awor ei e parti di loke cu bo a pasa den. Pasobra mi ta convenci cu tur hende cu bo mira cu un luz grandi, cu un luz bunita, tin un historia hopi bia cu si bo si bo djis tabata sa. Cu si ba djis tuma tempu sa kiko e hende ki a pasa den. Mane cu Nita menciona, Thailand ta bek pasa duru, pero bo ta keda e hende positivo ey, bo ta keda e hende cu de facto ta show up den e mundo aki cu bo luz, anto hende ta mira esey, kibati esey ta loke bo ta haya mira, sin sa de facto cuantu cos wene ta pasa. Anto, e, e, p'esey mi ta kere e besef ey di. Focus riba abo, e focus riba bo desaroyo, e e buska bo propio luz, buska bo propio. Reset bo mes, reset bo mes.
Yes. Realmente wak, un kos hopi importante pa kambio ta, si ta kos ku nos ta kòmbersá hopi den nos kòmbersashonnan. Un kos hopi importante pa kambio ta bo mester di por Pinpoint, dus bo mester pa kuminsá bo mester por ta konsiente, te palabra ku mi ta buska ei, bo mester ta konsiente ku bo ta hasi algu òf ku bo tin un sierto aktitut ku no ta benefisiá bo. Promé kos pa kambia ta ku bo mester ta konsiente ku bo tin ku traiba algu, si no niun hende no por kambia. Pa bo por reset bo mes, mesun ku nos nos nos podcast yama Reset Sessions, paso kada seshon nos ke bin ku topikonan realmente paso nos ta gùn Hende di nos komunidat realmente papiando di gunnen, nos ta gun nos komunidat pa huntu ku nos gewoon wak krese en es. Kambio na mentalidat i gun i nos pa kon un otro kambio tin hende tin un ora kambio bo ta bisa bo ta bisa tin ora ta bisa konsiente konsiente pa bo por hasi sierto kambionan awor ei bo sa segun ku nos ta papia mi ta bisa hopi un parti hopi grandi di nos komunidat ta kreyente tambe Anto si nos papia di e palabra ei ku nos a kuminsá kuné e kontrali di heunaní ku ta, si bo puntra ami, a ta kuminsá na envidia, sigur vanuit e pensamentu kristian tambe envidia ta loke ku a pone ku na un momentu dado e enemigu a wòrdu sakado ei shelu. Si bo wak e promé asesinato riba mundu, Tabata di dos ruman na un momento dado caminda cu envidia a pone cu un ruman ta mata e otro. Amen. Ora cu bo wak e palabra aki e ta mes bieu cu humanidad practicamente, mes bieu cu nos ta existi. Anto si bo no ta consciente, si bo no por para ketu, anto realmente sens kico ta nifica ora cu den bo curason. Bo no por wak bienestar di un otro. Bo no por e e amor ei di Dios no ta biba den bo. Di tal manera su mi ta kere ku manera e palabra ta bisa nos tambe Dios ta amor. Te men si bo no por exhibit e tipo di kèr ei, e tipo di gana di mira otronan logra ei. Wak e ta hopi difísil. So ora ki ora mi tende bu papia mi ta sinta pensa den mi mes, imagina bo un hende ku no ta kere den Dios, no ta kreyente por ehèmpel. Kiko e ta sintá na casa horakí e ta wak e podcast aki, anto por ehèmpel mi ta kere den hopi ku hende por deserní bon for di malu. Dus na momento ku bo ta siendo malu òf na momento ku bo ta haña un sintimentu malu, pasobra ta pasa ku mi mes, mi por pensa pasobra mi no sinti un angel aki nan, mi ta haña un sintimentu malu, anto mi ta. Anto mi ta sinti den mi mes mende, Ey Queenie, wak, bo ta pensando mal e ora aki. Deha mi et wak, sweche ko aki no. Bo ta papia ku bo mes tin ora. Ami ta catch mi mes papiando ku mi mes tin ora asina. Pero un hende, por ehempel, bo no ta kere tin hende ku ta tin sinta awor aki ta wak e kos kende nan ta bisa, Ey, mi ta un persona ku no ta gun hende tin bia. Con mi por si traha riba e cosa ki. Anto ke no ta creyente.
Paso ami amo se parte creyente paso mi ta bisa no mas un gran parte di nos comunidad un gran parte di nos comunidad ta creyente paso mi kier a haci un un mi kier a touch base cu e parte eysi paso tin ora mi ta bisa ok tende e ta un cos cu si bo no ta haciele paso bo ke mehora hacie pasobra Bo tin temor di Dios nan. Korekto, pero si bo no tin temor di Dios, paso Pero si bo no tin temor di Dios, mi ta kere si ku nos ta papia den whatever kreenshia ku bo tin. So, nan mi a pone esei aki, asta un ateo na un momento dado ta kere. E ta kere namele ku Dios no ta eksistí. No, pero konsenshi, konsenshi no ta mará na religion. Wak fe ora ku bo ta wak e podcast aki, anto pa bo mes bo ta bisa, bo sa ki ta pasa, hòmber a, di ora mi mes ta kòt mi mes tin ora ku. Mi ta hate riba hende gewoon riba nada gewoon mami riba mucha muhé ka na pasa gewoon ma mira si ke ta kere ta kos ku nos vooral hende muhé nos hende muhé tin e kos di bas nea mi ta bisa e par di discuen mi tin ora kosnan chikí tin ora kosnan chikí tu ami ta sinta kinan bisa bo ku mi ta kuen tur hende tin ora mi ta mi ta mira un mucha muhé of un hende mi ta bisa tum.
Mari mi body ta hef así ne. No, pero e ora no pero a trofe no e efectivo mi ta envidiando si y na mi ta bisa admira mi ta admira. Mi ke para keto na esaki quin mi ta usa e ehempel Mari mi body ta hef así ne anto bo sa kitiu bisa bo? Kiko? E tiu bisa bo algo di bo. Corecto. E tiu bisa bo cu ora bo ta wak e hende in su curpa.

Bo ta mira den su cara ke ta mane, ah, nto ki bo ta kere. Sí, sí, sí, sí, ami, ami e ki make mei na varios ocasion. Sí. Bo ta sinti pisa bira, bira oye ta wak bo, e no sa mes. Pa colmo bo mester bira trompeca.
Ah, ay, Pa bo bisa ay, e. anto de bo ta bisa bo ta sa ta co, dicon. No, pero awor, what about gunmento den pareha? Hei, bo toca un point hopi importante ei. Bo ta kere tur pareha ta gun otro djis paso e stimacion cu e gustamentu cu eseinan tei? No, no, e coi wak, e gunmentu den pareha ei ta hopi importante paso bo sa ami ta kere fe ora bo bira pareha e prome base cu bo sa mester tin ta nos ta un team. Nos ta un team. Si bo no por sali afó cu nos ta pareha, si abo wen, ma wen. Quini, si abo haña e proyecto aki, bo traha binti mil florin o amo dushi, nos tur ta bai afó como famia. Bo mester por proyecter mira e cos ey. Si bo no ta mira esey den bo pareha, of bosnan no ta traha hunto, bosnan ta un team, anto ey ta bin cu un dingheunmento. Awor ami ke hinca un parti un tiki mas vervelu d'e discusion. Oké. Un hende stima bo di berdad si e no ta heun bo? De Ami na fak, kere. no yu, No. no yu. Ami ta, ami tambe ta bisa, p, period. Ku bo stima mi di berat, bo ta gun mi Tur tur kos. dia i mei. Korekto. Pero si bo no ta stima mi, Korekto. anto bo ta bin bisa mi, por ehèmpel, mi stima bo, mi ta kiko, mi ta kiko, pero bo no ta gun mi, pero ya, e, e, Den kosnan ya. chikitu.
Bo sa stimashon tambe ta un Si. otro, un pa, un chapiter ku bo ke Ta abri p'esei, ta aki. p'esei awor ei, ora m'a menshona e parti di envidia, ami a link e bèk na amor. Pasobra mi ta kere ku e tipo di kosnan aki, amor di bèrdat, ora ku bo ta stima un hende, e ta nifiká gewoon ku bo ke mira e hende ei felis. I bo ke mira e bon.
Bo ke mira e bon. Te men, whatever it takes. Lokual ku bo ta deseá pa bo mes, lo bo ke deseá p'e. Korekto. Pero fe ora ku bo ta kontra li, ta nifiká ku bo mes e ora ei no ta bon den bo vèl. Manera por ehèmpel, kosnan simpel den pareha, por ehèmpel, no. Abo si ke sali, por ehèmpel, tur wikènt. Komo hende hòmber, so nos tin e parti machismo tambe den nos kultura. Abo si ke sali tur wikènt ku bo bròdernan, pero ora ami disidí por ta ku mi ke sali, e ta bira un problema. Ainda bo ta kere tin relashonnan ku tin e kosnan akí? Hende di nos edat òf hende grandi bo tabapia nan di dje? Hende en general, nos edat, no nos edat, komo laga nan ketu brou. Esei mes ta unit ku yonan, nit. Kiko, sí, pero kiko nos ta mira na otro banda di ora einan? Inseguridat. Inseguridat.
Pero ora mi ta punta ta kibo ta sali bai hasi ku bo tin miedu por mi ta me sali mi no bai hasi no.
Ta paso ma e konan kua bo ta kana hasi lo bo tin miedu ora ke señora tin ku sali ora i bo ta pensa ku te konan kua bo ta sali hasi te ku e señora ta sali hasi. Pero mi ta kere e ta e ta konopa na diferente palabra mi ta kere nukleo ku nos a menshona e parti di inseguridat propio tin ora asta odio propio ke men ku ta pone kobon ku dor ku abo no ta gusta bo mes dor ku abo ora bo mira e otro manera bo ta menshona awor bo ta mira algu den dje ku ta ta refleha serka abo kiko bo tin gana di dje bo sa e parti di envidia ke men tin esta tantu kos na otro banda di heunan Kome ke para ketu si? Kon nos ta hasi nos mes? Di ki manera nos ta train nos mes pa nos bira e hende si? Pasobra tin ora bo por ta skuchando awe nochi tambe ta bo awe awe ya awe anochi awe mainta anyway e momento ku bo ta skuchando e podcast aki anto bo ta pensa mi ta kèch mi mes? I mi ta mi ta mi tio conclui cu mi ta un hende asina mi no ta hurt. Ey wak ami ta Conos por mi yuda nos ami ami ke yegi nan si. mi ke mi ke hinca un cos un tiki un cos un tiki picante un rato Ay, tak. ay, ay. Ehm, ma yegi papia bo por haña bo tambe awor cu bo mayornan mes no ta hurt bo? Pasobra mi pap yegi deal cu hopi hende. Anto, bo ta sinti ku bo tin un mama ku un tata ku nan mes no ta hent bo. Por ehèmpel, bo ta un bo ta un hende ba studia mas tantu por ta ku bo mama òf bo tata. Anto bo ta sinti na un dado momentu ku, Hey, mi mama no ta hent mi. Òf mi tata no ta hent mi. E por tin keber tambe ku inteligensha emoshonal. Pasobra mi ta kere bo tin e parti. Dor di nan stima bo.
Pasobra dor un pasá papia di stimashon, anto bo ta haña bo ku un hende ku e feeling, por ehèmpel, mi mama no ta hent mi. Mi tata no ta hende, anto tin yende ta kana ke situashon aki, anto nan ta keda duda van kon hendenan ki por ta mi mama ku mi tata, anto kada be mi ta haña sintimentu manera nan no ta hende mi. Nan stima mi of nan no stima mi? Te ora pa tio biba ke realidat ei tambe. Te ora pa tio biba ke realidat ku bo mayor no por duna bo e loke ku abo tin mester di dje ei, kmen te ora pa tio biba ke realidat ku kisas pa abo por a bai skol, pa abo por a logra, bo mayor a sakrifiká su propio soñonan. I awe ki ora ke wak bo, bo ta rekord'é di loke e mester a sakrifiká pa bo. E mester trese den den un relashon sano, e mester trese felisidat. No, pero p'esei mi ta bisa tambe. Mi, mi, e lokualnan ku mi a pone un banda, mi sakrifisionan no tabata en bano, mi yu a logra. Esei mi ta supos di ta un reakshon sano, pero atrobe, wak, den e mundu aki nos tur ta somewhere, somehow, Tin partinan sa no completamente developed of broken of kibrá den nos. Hopi be bo mayor nan nos kier sa tin ora bo ta mira cierto bo ta evaluá cierto perfeccion pero nos ta mira hopi historia hopi hopi sa historia di bida di hende caminda bo ta mira cu netamente mayor nan a faya cu nan anto bo ta bisa. Mayor no ta un excepcion, tampoco cu bo ta ña bo den situacionnan di bida cu netamente juist gentenan di mas cerca di bo, mesey nos a cuminsa bisa tambe, hopi gentenan di mas cerca di bo hopi bia bo ta bisa cu no ta gun bo e ta e ta duel bo, pero nos mester ta consciente si, ami ta kere esaki mi ke geef mei, nos mester ta consciente si cu. Mayor, no mayor, ruman, bisiña, amiga. Si bo ta sinti mal vibrashon, si bo ta sinti ku bo ta un hende ku kada bia ku bo tin un felisidat di kompartí, bo ta bai sega djento di un manera òf otro. En bes di bo sinti bo elevá, bo sinti bo kontentu, bo sinti bo dushi, kayente di paden, bo sa den bo kurason bo ta sinti, anto bo ta sinti manera bo a yega, yes ma Queenie, ma tin ku a konta bo, ey, m'a kumpra un outo. Anto si Queenie reakshoná na un manera, ta kende, ah ya. Ora sin bay pa Saba cumpra. Maki pero bo ta hablo y ora bo a shika haci dies luna largo bo aki pa bin cu auto nobo ok. Anto era y pa bo mes yes pa bo mes e ora e cuminsa hack af. Den e bida aki tin e mundo aki tin estantu hende dushi ta biba ami ta bisa tin ora cambia how reset bo entorno bo omgeving. Tin ora ta duru, e no ta fácil. Pa niun mayor por ta ta masha difícil tin ora por ta pa bisé, eh, bo sa mi ke deal ku mama. Ata mi wak mi. Pero, haka. Haka.
Pero, pero, pero nos ta, nos ta djis, a, a mi si ke, a mi si ke para, pasobra mi ta bisa hak af, tin ora bo por, bo por purba mak algu, bo spreek barata mi, bo por bisa, mama mi ta sinti.
Ami ta por por, pero tin ami no por. Anto p'esei mi ta, mi, mi, mi hinka hoy e, e, e inteligencia emocional aden, pasobra mi ta kere si. E tin ora. E mamanan di sesenta y piko. Ami bota ke imposibel. Ami tin yenda ku ta kalma mas ku tur hende den bida. Emotional ku tur kos. Bon ta kala bon ta kala kla. Anto no ta un problema pasobra e sintimentu ta di bo ta bo ta kana kuné. Anto e ta nan mi nan mi pone esaki tambe pa bo komo spil ku bo ta kana ku nesesidat pa hende geun bo. I a ta bisa algu di bo mes tambe. Ke manera loke nan ku bo ta hasi aki, bo mester ta hasiendo nan pa bo desaroyo sin ku e aplauso di otro hende ta hasi un diferensha. Ami no ta full eens ku bo, Ciro Shell.
Ami ta full e wak. No, wak. Bo por ta tihende por ta hasi kos pa aplauso, pero ora bo kuminsá, fe chikitu bo ta lanta, Bo ta hasi sierto kosnan anto bo ta verwagt sikiera di un dos hende ban di bo ku nan ta kontentu. Mi no por sinta ki nan a woki graba e seson e seshon aki di Reset, anto ora mi yega kas, por ehèmpel, niun hende no ta puntra mi na mi kas, Kò bai? Bo no ta sinti e chispa ei? Hende mitá! Esei tambe mi ke trese bo Sandila. Mi no ke bay hunga rooi manera mi tin ku funshoná sin busi. No, Suheira a menshoná e kayente ku bo ta sinti. Enton mi ta kere, segun ku bo ta bira grandi, bo ta skohe. Ami, ami, ami, ami no ke bisa. E kayente den bo kurason ku bo ta sinti, no e kayente den bo kurason ku bo ta sinti, mi ta kere e opwarming. Wak, ami, ami no ke, pasobra mi ta kere ora bo papia tambe di cut hende off. Bo si no, bo ta keda si Juena den bo kren. Korekto, mi ta kere ku e ta e tin ke ber tambe si ku ta kaminda bo ta celebrated. Ke men na un momentu dado si mi ta imaginá mi ku si den e grupo aki ke ora mi bin konta algu mi ta sinti e vibrashon ku bo ta papia ei, no bo ta sinti juis un vibrashon positivo, mi ta buska e ora ei mas. Di e feedback positivo ei, kimen e ta un eskoho, no ta kua ku mi tin ku bai kòrta e amistad ku hende ku ta ku ta reakshoná un otro manera, mi por maka tuspreekbaar, ey ta mi ta ripará, ta val mi ta val mi òp ku ki ora mi kontá bo algu mi ta sinti manera kos ku.
Manera ku Ine bisó ora, ta dependé tambe dje na su nivel di di inteligensia, desaroyo, ku bo ta pará habrí, paso mi no ke generalisá, pero hopi biaha. Mi no ke generalisá ku ta yu Kòrsou, pero si mi por hasi un komparashon entre por ehèmpel un yu di Kòrsou ku un hende di un hende di Hulanda òf un hende di Merka, un pais mas grandi. Por ehèmpel, un kolega hasi un kos ku bo ku bo no a gusta, bo ta bira man bo ta bis'é, Mester ki ta pasa? Mi ke papia un kos ku bo. Bia ayera durante di e presentashon mi a ripará ku Bo actitud ta ta straño. Tin a hende por tuma bo na malo gewoon. Quiere deci pape cu bo wou busca e luar paso. Correcto. Nos no acostumbrá confrontá otro na Corsou. Na Corsou tur confrontacion por caba den un problema. Paso na Corsou hende no ta aanspreekbaar. Correcto. Evitá e problema.
Correcto. Ante kiko ta pasa problema nan ta keda stapel op, stapel op, stapel op. Nan ta bira mas grandi. Ando tur dos banda tin ora e problema ta keda. Pasobra ora ku mi ama kere mi bin hala bo atenshon riba dje, mi bisa, Ban papia, bo tuma mi na malu en bes di bo tuma mi na bon? Anto si mi keda sin bisa nada tambe ta keda un tenshon entre nos dos, dus either way. Wak, ami ta kere. Riba dos skohe pa hata. Si, pero pues si mi ta bisa tambe, mi tambe ta kere ku na momentu dado tin amistadnan òf tin familiaresnan mes ku bo ta bisa t'e ne, mi no ke gasta mi energia, mi no ke gasta mi input den un relashon ku mi ta mira klaramente. No ta dunando ami e satisfaccion cu mi tin mester, no ta e cren cu mi ta desea por. Pero nogmaals p'esei ami ta bisa si ami ta kere anto den mak den dinga bespreekbaar, den papia erover prome cu mi prome cu mi hala e linea ey, anto sa cabo for mi cren. Mi ta sòru sí pa bo sa kiko bo aktitut a hasi ku mi, kiko ta nifiká pa mi, kiko kon mi ta mirá bo aworakí tambe. Mi ta sòru pa mi hasi e parti sí. Anto despues dje ei mi por laga bo lòs ku hopi trankilidat tambe sin tene bo na kurason mas. Mi por keda mirá bo tambe anto di realisá gewoon ku bo no ta parti di mi futuro, bo no ta parti di ken ami ta e bira. Lamentablemente e situaskon ku abo a hasi dor di bo komportashon, dor di whatever, E ta e ta un eskoho e ora ku bo ta hasi tambe di un manera positivo, pasobra tin ora tambe den e kòtmentu di hende òf ei nos ta karg'é nos mes. Ami ta bisa ua ami, ami por voorbeeld e loke boso anda papiando di kòt hende òf ami lo bisa mi krent in diferente lagen. Lo ku manera? Bo tin mi ta hinka bo den un di e. Liñanan ei di e kren mas pafó, korekto. Bo tin ki mas leu f'e mi, pero bo ta den, pasobra si mi mester papia ku bo òf mi mester hasi algu pa bo, mi ta welen, pero mi no ta bai la ora mi ripará ku bo ta bai tin sierto efektonan riba e manera kon mi ta sinti. Anto si esaki no ta sinti dushi, mi ta keda tèst bo kada bes bo ta bai un lag mas far. Mi a ripará ku hopi bia hende tin loyalty. Tin cierto caminanan cu bo ta verwacht of bo ke echt loyalty di cierto amistad. Anto enan bo ta keda dal bo pia hopi bia. Mi sa mira temporada tambe cu e mushanan den klas, bo ta mira hopi bia cu e parti di loyalty hopi be ta stroba pasobra e hende bo ta mira cu bo mes como para pafo coma hende grandi di ora bo ta mira den e muchanan mes no.

Dor den nos ta un caso apart. Pero a trobe, tin ora bo ta mira, anto bo ta bisa chafó, no? Pero tin ora bo ke ta so grag manera cu abo ta bon cu e hende, bo ke pa hende ta bon cu bo. Esei ta stroba bo tin ora di mira. Ora bo ta menciona awor aki, Suheira, e etapa. Ta un etapa di inseguridad. Ora cu muchanan ta den puberteit. Pero hende grandi, porque mucha.
Anto tin ora, p'esei mi ta bisa tambe, e desaroyo. Ta sigui.
Ta yega un momento cu bo ta bira grandi, anto cu bo ta dicidi. Kon mi ke para den e bida aki? Tin kos ku nos ta haña den nos mayornan, anto bo ta yega na sierto momentu ku bo por keda usa e edukashon ku bo a haña na kas ei mas komo eksküs pa no desaroyá bo mes. Esei ta ora pa desaroyá bo mes ku bo mira otro kosnan ku bo tin esku ku. Koreto. Si algu no ta funshoná enton ta bisa ei mi keda para keta wor e riba. Nos ta papia di e tópiko aki, anto di algun manera ora ku nos sera, ami a ke pa hende sinti ku nan a siña algu nobo òf ku nan ta hañando maneranan nobo di wak nan mes, di komprondé nan mes mas mihó. Pasobra na final di dia nos no ke djis a papia, anto a sera e programa. Rochelle, bo sa ami no ta sinti manera e tópiko aki, Gun, Fe ora bo tend'é tòg, e ta laga bo ta un tiki mas skèrp ewoki. Tur e kosnan ku nos a bisa aki, defakto ta kosnan ku un hende lo por a pasa den dje den su bida. Pero tin be bo no ta papia ku un hende riba dje, pero awoki ku nos a papia tokante di dje ya kaba mi ta haña ku djis papia riba un tópiko bo ta bai hasi e hendenan skèrp i aware awoki. Bon, e intenshon ta Korekto. No enhendenan, so nos mes. Korekto. Paso ami ta papia hopi be den e parti di nos, paso ami ta bisa tur dia di nobo. Si, si, si, si. Mi ta purba moda di Claro. di ta konsiente.
Paso nos ta Yes. keda dal, nos ta Nos keda ta work in humano. progress.
Korekto. Nos, nos Tanten tur ku nos ta hala rosé, tanten ku nos Korekto, wowo ta korekto. habri, nos no a kabi siña, nos no a kaba di Korekto. yega en un kaminda.
Pero nos ta huna awor aki un oudiensia mas amplio. pa drenta den e kombersashon ku nos. Sa gùn pa huntu nos pan kòmbersá over di sierto tópikonan. Awe nos ta papia over di gùn, nos ta papia over di abo ta konsede un otro. Anto ta bon pa pa ora nos ta bai sera awor aki por ta tin algun kos ku nos ta tòch base riba diferente kos. Nos ta tòch base riba e parti di analisá bo mes. Pero promé instante bo mester ta konsiente ku bo tin karakterístikanan tin ora por tantu di envidioso. Por ta bo ta envidiá hende bo no sa. Por ta bo ta sinti un sierto wei bo tin un amiga. Kuminsá wak den bo mes kren. Bo tin un amiga ku di un manera òf otro tòg bastan ta bon pero tòg tòg bon ta geun'é. Tin kosnan bon ta pasa p'é. Bo ta sinti ku bo ta manera stijl i manera tòg manera hòmbo. Kuminsá wak den moments di kon bo tin e aktitut ei. Komo bo ta sinti e feeling? Bo amiga lo ta, bo amiga ta ta ta meresé kisas por ta esei ta bon ku bo. Kuminsá wak bo mes, bo por ta hóben, bo por ta hende grandi, whatever. Kuminsá wak bo mes gewoon van ok, ke ke feeling ei ta di kon? Ya. Stòp di kompará bo mes. E kos ei ta un dje promé kosnan. Ami a stòp di hasi kos ei hopi tempu pasá. Stop di compara. Tin ora mi ta yami ta deal cu tur tipo di hende, hende economicamente hopi mas miho cu mi, menos cu mi, mi no ta compara, pasobra esey ta pone cu mi ta biba den un hansha, manera bo ta ya bo p'e tur hende temporada di di tur hende tin Michael Kors. Nya. Bo ta sinti presion no? Bo ta yu wak como ta ser ami no, ami no, mi no ta sinti, ami no ta sinti presion, ami no ta sinti presion, tur hende no bo mester tin un tas, bo mester tin un den bo coleccion, pa bo ta on, esey ta comparacion. Pero bo sa ki ta pasa social media awor ki ta ferfelu. Bo ta bo ta bo tambe ta on of bo tambe ta. Social media ta ferfelu awor aki si. Social media haci cosnan super.
Mas mucho mas ainda.
Si corecto. Ela si bida asina complica cu bo ta mira asina tanto cos cu bo kier sa ta perfecto.
Hende ta paso paso cora cu riba social media hende ta pone e momentonan di highlight di nan bida. Mi ora bo mira e potrètnan ku hende ta pone, hende no ta pone e momentu ke ta sintá riba su sofá den kas, sintiendo su mes kompletamente frakasá, un ta e momente e ta share ku bo. Hopi bia e loke ku nos ta share ta e momentu ku nos ta deo restorante, e momentu ku nos ta sali ku nos famia, e momentu ku nos ta hasiendo algu grei. Bo sa di comida riendo bo aki bo tin hende nan si cu ta pone tur e story nan ey online cu ora nan kibra cu hende yen cu sad sad bo ta mende ey den ki cosa aki ta bo ta ey direct bo ta Pero asina mi ta kere nos nos por sigui papia bay nos ta sigui papia bay mi ta kere ta bon nos a nos a comparti hopi awe. Riba e tema di heunan, si abo ta concede otro si of no, mi ta kere mas duna algun pin point awey caba pa nos cuminsa. Cuminsa ban wak nos mes gewoon. Mas tanto, anto bo felicidad den bo man. Bo no compara bo mes cu ningun hende, bo ta unico, ya, bo ta precioso manera bo ta, gewoon weg. Wak lokual ku abo ta gusta. Anto kuminsá, bo sa kuminsá sken bo kren. Hendenan ku bo ta sinti ku ta hate riba bo, kuminsá schuif nan i kada un di e laagnan. Un tiki mas leu.
Sí, sí, sí, sí, sí.
Pone, kuminsá pone nan un tiki mas leu. Anto ya be, ami ta bisa un ehersisio ku bo por hasi pa bo mes. Anto ami ta hasi e ehersisio aki hopi. Ta un ehersisio ku mi a mira, ora bo topa un persona, dis dun'é un kòmplimènt. Anto si bo ta hende muhé, Ami lo um retá bo pa duna un hende muhé mésun kos ku bo un kòmplimènt. Dji, bo kabei ta bunita we. Meine si, meine si.
Sí, sí, klaru ku bo ta meine, no riba kòmplimènt. Bo ta duna. Hende ta kana duna kòmplimènt, si bo tjitja bo dis pa. O si ta duna kòmplimènt pasobra bo ta. Pa popularidat òf so. Bo ta shèf.
No, no, no, bo ta shèf, mi ta duna bo kòmplimènt pa ora mi bin pidi bo dia liber.
No, esei no. Mi wen duna compliment cu bo ta sinti di bo curason. Bo con manera. Anto, pa hende homber tambe, bo por bisa un otro amigo di bo, Homber human, mi ta gosa bo, a. Bo ta haci bo connan bon, bla, bla, bla. Paso, bo ta ripara cu cerca hende homber tambe e parti di geun aki, e parti material cerca e hende homber ta hopi mas fuerte. Hende homber ta concurer cu otro hopi riba e parti materialismo. Dor ku e ta bini tambe hopi di e hende muhé, manera bo ta yasina tantu hende muhé awor aki ku ora bo topa nan tur ta bisa bo, por ehèmpel, no, mi ta wak gaiba ashí. Pero ora bo bai liga bo ta puntra, bo ta grita, Ta un òmbernan ku plaka ta? Un òmbernan ku plaka, awor bo ta puntra, ora bo puntra piki ki manera, anto ki bo mes ta hasiendo, bo tin plaka? Einan nos ta.
Bo ko manera ke men ya e ta kosnan pita pita kosnan ferfelu pero ora bo lanta tur dia wak ku bo por hasi un otro tambe kontentu hopi bia ora bo hasi un otro hende kontentu bo tambe ta bai yena bo mes esei ta e trabou ku nos tin hopi hende ta bisa por ehempel nos ta dosente Nos no ta dje bon pa ga ei, pero bo ta sinti bo asina kontentu? Un shout out pa mi alumnonan ku semper ku bini fecha for ta bisa mi, Jefrou, nos ta ban kome, pero Jefrou ami ke paga. Yes. Oko manera, dus e kosnan ei ta kosnan ku ta yena bo Si, komo kochemen esnan ka kaba docente.
skol. Esnan ku a kaba. Esnan dje awor no sinti nan manera di pressure. No, Ta bon, ta esnan- malo. Esnan ka bai studia afó bini ku nan ta buska bo drechi, si no? Aha, Sí. korekto.
Pero tin ora en ta en ta ni esnan ku ta bai No. afó so. Tin ora e ta Korekto. tambe esnan ku kisas bo ta mira ku, um, No a ni bai no a bira ni exitoso pero bo ta mira hende bon hende nan a nan a desaroya nan a bira bon hende den comunidad tambe ta bunita ke men e ta e ta importantisimo mi ta kere asin ku nos ta clausurando e topico aki awe pa nos para ketu ora nos ta papia di gunnen. Ami ke bira e lus ei bek interior. Mi ke mi ke bira e lus ei bek na bo mes. Na seka bo mes tin ora analisa e nesesidat di wak bo mes. Kisas analisa pa seka bo mes tambe di unda e kosa ki ta bini. Kiko den mi den mi upbringing kiko lantando a hasi e daño aki na mi ku awe mi ta un persona ku no por wak ku otro pasobra ora ku nos lanta nos ta lanta komo muchanan no. Puru den algo esna ki bo ke amistad, bo ta bai skol, bo ke ta bon ku tur hende, bo ke ta bo ta kompartí bo pida pan, bo jus, bo kiko kiman. Ergens segun nos ta krese e a e kos aki a wòrdu kibrá den moto. Parakí ato na dje? Unda e ta? Kiko e ta den mi? Ki inseguridat esaki ta revelá? Ora mi wak un otro ku mi no tin gana pa e bai dilanti, ki inseguridat den mi mes e ta revelá? Anto di manera ku bo por traha riba bo mes? Mi ta kere nos papia di geunan di otronan. Ami mi ke pa di bèrdat bo ta konvensí ku bo yamado den e bida akí ku bo tei ku un propósito. Anto e propósito ei ta dibe ta su Hègere su propósitonan ta di mi, di Quinion ta di mi, di mi ta di mi. E yamado riba mi bida akí ta di mi e ta. Anto si nos enfoke ta riba deskubrí dikon mi ta akí, kiko ami a bini riba e mundu akí pa mi hasi, pa mi laga e mundu akí diferente atras, Bo sa cu de facto mi ta kere lo bo no ta ni interesa pa bo stroba un otro logra su proposito pa bo logra pa bo stroba un otro di haci diferencia anto ojala den e comunidad aki di berdad nos por bira hendenan cu ta wak un otro segun cu nos ta trahando riba nos mes tur dia segun cu nos ta buscando pa sa e motibo real pakico nos ta ey y kico ta e diferencia cu nos e stempel cu nos ta bay laga tras e legado cu nos ta bay laga tras dia nos no ta ey bek mas. Nos por wak bek, anto mira ku tur hende ku a kana huntu ku bo, ku a move huntu ku bo, bo ta mira nan tambe a alkansá. Mi ta kere ta realmente loke ku nos lo ke yega na dje den e komunidat aki, anto importante pa bèrdat. Tin ora bo ta hasi, ku Ina menshoné un momentu dado na e programa, awor e ora bo duna e ehèmpel di bo alumnonan. Hopi bia, ora nos ta papia di heunan ei, Netamente no tin nada ke ber ku sèn. No, korekto. Ora ku nos ta wak bèk i nos ta wak e felisidat di un hende, Korekto. te ora bo ta mira un famia kisas simpel, kontentu, Korekto. ku ta sali, ku ta hasi nan kos oke men. Buska di bèrdat e, e, e felisidat ei, pasobra e ta, e mi ta kere e ta un Felisidat ta den e mentira. kosnan chikitu.
E ta un mentira Bo ku bia nan e ke laga felisidad nos ta den e kere. Ku kosnan mas sèn chikitu. bo Ku mas tin, sèn, bo bo ta ta, bai ta felis. Si Korekto. e no mas sèn bo tin mas problema bo tin. Felicidad tin ora ta den cosa di mas chikitu cu ta e felicidad.
Awor si, more money, more problems. Yes. Pero nos ta ei, i nos ta ei pa keda, pa keda mustra bo cara be ta haber e necesidad den bo bida ei, den nos tur su bida por cierto, di reset, di keda primi e boton ei, however cuanto bia bo tin mester di dje pa bo bisa tende Esaki no ta e manera kon mi ke biba, ami ke kambia. Bo ta primi e boton ento, bo tin mag di reinventá bo mes. E kantidat di bia ku ta nesesario, si bo ta sinti ku te no ta e persona aki mi ke ta mas, invitashon pa bo kordial pa bo ban traha riba dje. Anto e intenshon den e seshonnan aki mas ku klaru mi a nos a bisa pa eduká, pa tòg keda den diálogo tambe pa bo sa ora ku nos ta papia riba tur kos nos ta di akuerdo, pero nos ke pa bo. Konektá ku nos, korekto. Konektá ku nos, ora ki bo sa laga un kòment konstruktivo, hopi kos por ta ku bo. Bo tin miedu for kòment ku no ta konstruktivo? No mi tin miedu, pero nos a papia di e parti di revisá bo mes. Promé ku bo bai skibi algu ku ta negativo, wak bo mes den spil, revisá bo mes, wak si e kos ku bo ta bai bisa ei.
Feedback ku bo ta duna mester ta konstruktivo. Korekto. Nan duna un feedback ku nos por hasi algu kuné.
Ami si mi no por duna algu positivo, mi no ta skibi nada. Dus, ya.
Esaki tabata tur pa nos pa awe. En todo caso, cu invitacion cordial, mas cu claro menos di dos edicion wak-e. Busca nos riba riba YouTube, riba Facebook, riba e canalnan Instagram, riba e canalnan social pa bo keda mas cu claro den coneccion cu nos. Y segun cu nos ta reset, nos ta spera di berdad cu e chispa aki por ta uno cu ta bay contagia nos comunidad den su totalidad pasobra nos por yega na e Corsou Cu nos ta desea aki caminda cu nos ta biba hunto trahando riba otro su desaroyo, anto wak bek semper orguyoso di e yunan di e tera aki, di e hendenan cu nos ta, e pueblo dushi cu nos ta yama nos mes aki. Yes, danki pa scucha, te otro mia.